Hali a bukaata yi gbaag o, o bi nia din daa ti o binshɛɣu pɔi ka o naan mal li. Aai! O yɛn mal limi ka bi bɔhi binshɛɣu yɛla, Kaŋ ka binshɛɣu tahi ma. A nyɛ atalihi nira, hali yɛli shɛli n-tooi paai ka ka a daŋ mani maa ka bɛ zaɣisim ni ku chaŋ ti niŋ li, ka ŋun chaŋ ti niŋ li. Dinzuɣu di bi ʒimi ni bɛ ni laɣim dɔɣi a mini so ŋun nyɛ atalihi nira. Bɛ ni tooi dɔɣi a mini so ka a fukumsi ku tooi di o. ka a fukumsi ka di ku tooi di o, ka a ku tooi be luɣ shɛli ka tim o ni o chaŋ luɣ shɛli ti mali a bukaata ka di mali naɣila, a tooi lahi liɣiri daadam kam zaa mi a yi ti zaŋ bukaata maa na zaŋ kpa o. Ka o ku yaag o noli yɛla, Din ŋuna tim ma chaaji, tim ma kpa liɣiri ka n da kpaŋ niŋ moto ni, tim ma n ŋɔ ka n niŋ ŋɔ. M bia naa di tooi tim o, amaa ka ŋɔ n-nyɛ a talahi nira. a talahi ni di yaa a yi yɛli ni o niŋ bi binshaɣu ka bi zaŋ liɣiri zaŋ too o yɛn dihimi tabili zaɣala ka liɣiri o yi di mali liɣiri o mini o ni yɛli ni niŋ shɛli maa liɣiri yɛltɔɣa n bɔŋɔ o naan bo liɣiri tima ka wula ka yɛn niŋ ka chɛndi maa ka di chaŋ bee ka binshaɣu kam niŋ viɛnyɛlinga Hal o yi niŋ binshɛɣu kam ka a bi lan garigi o baɣa kani, o ka yi tɔɣi bee? O ni bi jɛri suchɔɣu maa, o ka mani buŋa. Tɔ a yi ti yi lala daadam zuɣu, to nyin kpuɣ mɔŋ a talahi nira kaman o ni kpuɣ a watalahi nir shɛm maa. Hal ŋun to bi mi a yi dan shɛli puuni a maa, ka maani a bukaata, dindee niŋ ka a bukaata yi gbaag o. O ni tooi chɛ o din ka mali a dini maa. Salo ka bi boli talahi maa n di yɛn chaŋ la tuma ni n ŋmani li ka n ma ti ka alaafee ka n chɛ tuma maa ni chɛndi ka chɛŋ ti zaŋ n ma chaŋ ashibiti bee n zaŋ o chaŋ luɣi shɛli polo ni yɛn bori ti bi zaŋ ti o tuma maa ni di nyɛla n suhu yurilim n yɛn chaŋ mi ti bo n maŋa amaa n ma daalaafee kalisi pam ŋɔ talahi n paai ma maa wuhimi viɛnyɛla talahi ni kuri binshɛɣu n bala maa Ka lahi pa paɣa maa, di ŋuna n bɔri o, n je o, n mali o, n ka o, shee ka m bo tibiri suŋ zaŋ ti o. M pa shɛli, man dɔɣi bini ka ŋun kpalim ka ti ka binshɛɣu ka n yuuni maa. O gba yi daa kuli zaɣisi ni o bɛ yɛn dɔɣi ma, m pa shɛli ka o gba di nyɛla so biɛhigu ni. Di zuɣu ninvuɣu so ŋun di mali o dahilali binshɛɣu ni o niŋ ka nyɛ n yɛlli ti kana ka o chɛ o dini maa, ka kana ti niŋdi a dini maa, o kɔliŋ kaba din ka ŋɔ na ŋɔ talahi m-bala. Lala ka talahi chana. Di paya n-di ʒila firi binshɛɣu ka n gba di mali ni n niŋ zuŋɔ, amaa ka yɛli shɛli ti kana ka n chani ni di yɛn niŋ shɛli maa, ka naan chaŋ ti niŋ lala dini maa. N wuhimi ni din kaman na talahi ka di niŋ maa, amaa ŋɔ maa ŋuna Iiv niŋ li di ka taali man bini di pun yɛli, amaa ŋɔ maa ha ŋuna yi bi niŋ li gala m balibu ko, di ʒila talahi n zuɣu. Dinzuɣu ʒaamani ŋɔ yino yino ka a yɛn nya ka o ku kpuɣi kaman a biɛhigu ka lahi omaŋmaŋ zuɣu ka o ku diri wahala ka di nyamiya a zuɣu ka o diri maa ka liɣiri ka a ti lo ka kankam biɛɣuni zuɣu ka o niŋdi maa. Yino yino ka a yɛn nyala hali o yi di li zuŋɔ biɛɣuni ka sala n-di li dali ka binshɛɣu bi yina a ni bo o je. Di zuɣu a yi ti nya lala nira m-ba pari a niŋla aadalichi, a gba gbibila viɛnyɛla. Yino ŋmara yino karita yino ŋmarimi. Dini pili zuɣu ka Naawuni niŋ kparima dibaayi.